Show me by raising your hand or stand up. May you stand up, I want to pray for you. Mumwe ari kunyara kuti hanzi ndini manje ndozoita sei? It's not about this, it's about your life. It's about you and God. Chamari kutadzira Mwari kwakanyanyisa. That's why zvichinzi kana tichizvi titi vatsvene tinozvirevera nhema. We need this. It's an opportunity when you come here. Unoda kuti usumuke uti Mwari ndasvika panguva ndimi wandino depend upon. Simudzai maoko. I want to pray for you. Ndoda kuti muti Mwari ndinokutendai nemukana wamandipa. Ndinokutendai nekundigamuchira zvakare. Ndauya ndiri mwana wenyu. Munyika yamakandiisa. Mune minzwa inobaya ndakakutadzirai do i have people i can't, I can't hear the people vanhu vari kunamata serious ndakakutadzirai mwari Ndiregererei Mwari, ndiitei mwana wenyu. Zvese zvandakakutadzirai ndakatadza nekuda, ndakatadza nekusaziva, ndakatadza nenzvimbo, asi ndiri kuti Ishe wamadzishe, garai mandiri, ndipeiwo simba rekubva pamiedzo, ndipeiwo simba rekukunda zvinorwa neni baba maitenyu mangwanani ano pandakugamuchira muviri wenyu neropa renyu ndinokumbira wamasimba ose ndiwane simbiso ndiwane chinondibatsira chino kukunda miedzo muzita rajesu amen thank you so much Kana muchinge madai, chiregai kunzwa kuzvipa mhosva. Chinzwa kuti uri mwana waMwari, kuti pese hakuna chinondibata, hakuna chinorwa neni. Ngatiedzei misi yose kunamata tichiti, Mwari, musandirege ndichipinda pakuidzwa. Mwari vanotibatsira muzita raJesu. Haleluya! Saka zvinonzi uh, regai tange tageza maoko Ndikamboti zii praise and worship team mokasika kumbovimba kambo kenyu muri pasi. Vana mai ve praise and worship masiya vana vega. Handisi kumboda kuti vaita sei. Regai ndikupe zvandakagamuchira. Zvinonzi Jesu Nemusi waakapandukirwa, anonzi akatora chingwa akavonga. Baba ndinokutendai mutsvene kutendai Mwari wamasimba ose. Yevo ndabata bhisikiti iri Mwari. Unove mufananidzo wenyama yenyu Mwari. Vana venyu pavanogamuchira Mwari wamasimba ose tinodzinga kutukwa, tinodzinga zvirwere. Tinoramba minyama baba nekuti ndimi makatipa pote vachigamuchira chinhu ichi chiropafadzai baba muzita rajesu amen anonzi akatora akachimedura akapa kuvadzidzi vake akati torai uyu muviri wangu unomedurirwa imi potai muchizviita izvi nguva nenguva muchindirangarira Hanzi nerumwe rumwe akatora mukombe akavonga. Baba ndinokutendai. Heyo mufananidzo weropa renyu iri Mwari. Chichinjai waini iyi Mwari rive ropa renyu. Vana venyu pavanogamuchira vagamuchire imi Jehovha. Mazvinzwa muchinda werugare, mazvinzwa Mwari. Ndinokutendai vana venyu kana vagamuchira Ngavawane dziviriro inobva kwamuri muzita raJesu. Amen. Hanzi akatora akapa kuvadzidzi akati torai uyu mukombe wangu weropa rinodeurirwa imi potai Muchizviita nguva nemisi muzita raJesu. Amen. Regai ndikumbire vagamuchiri vapedza vauye kuzokupai muzita raJesu. Amen. I just want someone panguva ino pavakuya kuzokupai wana mazwi maviri matatu wana paunogadzirisa ukama hwako ngokuti mwari I'm not just doing this for a system, but I'm doing for the sake of the love that you showed to us kungoti mwari makatidzidzisa ngazvichiva zvinodzivirira kwandiri ndiri kuramba kutukwa baba ndichararama irori nokuda kweropa iroriri ropa rajesu it speaks better than it's okay it speaks better than the blood of abel this blood of jesus It can chase away the, de the, the demons. It can chase away minyama. Hakuna mabad lucks aunoita kana uchinge wareceiva ndava unenge waa pamwe chete naKristu. Saka regai ndikumbire vana baba koshesa take it and feel it

haleluya aiwa tokufarirai vanangu hazvina basa kuti nhamba ichiri shoma but we are happy tumwe tuyouth tiri kuuya utu very soon regai tingokufarirai muzita rajesu haleluya don't be weary musaneti Rambai muchingonamata Mwari. Amen. Ah, regai tifarire vana baba nana amai vari pakati pedu muzita rajesu haleluya regai tifarire governing board nemaleaders ese muzita rajesu haleluya Ah mufungeika nyasha pamusoro penyasha. Handitomboziva kuti pochisi tumu iri kukuroso. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Amen. Ngatikofarirai praise and worship team yedu. Muzita raJesu. Hallelujah. Chechi ino iyi yakura. Ndava tamhando yepamusoro. Tina mukoma Nyazvigo vari mukati is in the house. Machinja maitiro. Zvatinosiita zvasiyana. Tarisai muone ngatingopembera tivafarire. Muzita raJesu. Hallelujah. Thank you so much Mkwasha. I love you so much. Mauira waita nemhandi yepamusoro hakuna kwauchaenda. Basa rako ngariropafadzwe. Zvaunoda zvese ngazviendeke. Purchase through Mutonga. Ngavakuzive kuti ndiwe unotora mafirimu nezvaunoita izvi. Mwari wekudenga vakuropafadze muzita raJesu. Haleluya. Ngatingovafarira ivo. Ngativafarirei nhai. Muzita raJesu.

Tarisai muone musoro wako ndakatadza kuvakomena manheru nehope. Ndinozoti yei wakagadzirwa zvakanaka. Ndivo vakakunda vanhu vese muno. Ngani vafarirei muzina raJesu. Haleluya. Usaite jerasi. Haya unogona kuzogadzirwa womsoro zvakadai so. Vafarire muzina

ndaitira time ebaba sina time mungadai maoni muzita rajesu haleluya ndokumbirawo kune vachatravhela ndapota hangu famba nemabhegi aunokwanisa kutakura Haikona kuti rimwe apa, rimwe apa, rimwe rakasungirirwa umu, rimwe roberekwa, rimwe riri apa. Ndapota, usadaro. Uri kusheedza mbavha kuti dzirwe newe, wozofamba uchiti Satani akandivenga. Takurawo mabhegi. Anotakurika. Kuno takaitirwa nyasha kuSouth Africa unogona kutumira grocery nana malayicha kana kuona baba Mandaza ndokubasa kwavo vofanotumira zvinhu haikona kuenda nemikwende yese ende zvakatonaka kutumira mari yegrocery than pano kuenda uchiremerwa nezvakawanda kumusha magroceries aveko mamwe acho akatochipa kupfuura kuno saka let's avoid kuita mikwende yekuti bhegi ukakwira bhazi unoita mutumbi wemabhegi kusvika uko uri wega wakabata masisi ipapo wakatogara nesaidi ende pane mamwe mazihendbhegi asingabve pane vanhu but anenge ane four mahendbhegi kumunhu one Hallelujah. Last but not least, ngatishandisei mari zvine musoro. Haikona kuti ukanzwa pana nhingi pane keke matengawo keke. Ukanzwa kuti kwana chakati kune chakati matengawo. Haisi competition kurarama. after the holiday tine vana vachaenda kuchikoro saka this is the season to plan for our children muzita rajesu aleluya further notice ndeyekuti ukaenda kuholiday wherever you have gone musi wa 31 ndokuda paa Manheru etswa 31 ndinenge ndiri pamusiwo apa ndichinyora register. Kana usina kutouya unototaura kuti ndasiiwa nebhazi ndigare ndazviziva. But 31 toda kunamata tiri papi? Tofamba tese tichiziva kuti musi wa 1 chinenge chakachaya. Hapana kudya saka kana paine munhu anonzwa nzara nzara imbopractisawo kumati 26 uku chimboramwa ramwa chikafu chimboendiwo manike tono zvakamira sei aleluya gore rinouya tona kuti kubva musi wa 1 kusvika musi wa 31 uchitsanya usaonewo paunoita chitsotsi handiti ndaa igore Revizhinji. Muzita raJesu, haleluya. Amen. Numbers chapter 22 verse 1. Musoro washoko unoti Bharani unoropafadza Israeri. Wani zvino vana vaIsraeri vakafamba vakandodzika matende avo pamapani eMoabhi, mhiri kwaJoridhani paJeriko. Zvino Bharaki mwanakomana waZipori wakanga aona zvose zvakaitirwa vaAmori navaIsraeri. Moabhi wakatya vanhu avo kwazvo, nokuti vakanga vari vazhinji. Moabhi akavhunduka nokuda kwavana vaIsraeri. Ipapo Moabhi akati kuvakuru VaMidhiani. Zvino vanhu ava vazhinji va, vachana, vachananzva vachananzva zvose zvatina zvati zvakatipoteredza semombe inonanzva uswa hwesango. Bharaki mwanakomana waZipori ndiye wakanga ari mambo waMoabhi nenguva iyo. Ipapo akatuma nhume kuna Bharamu Mwanakomana waBheori, paPetori, paPetori, parwizi, kunyika yavana vorudzi rwake, kuzokudana, achiti, Tarira, pano pana vanhu vakabva Ijipita, tarira, vakafukidza nyika yose, zvino vanoda kurwa neni. Naizvozvo douya hako zvino unditukire vanhu ava, nokuti vanondikurira nesimba, zvimwe ndingagona kuvakunda ndivadzinge munyika ino, nokuti ndinoziva kuti munhu wakaropafadzwa newe wakaropafadzwa kwazvo, uye munhu wakatukwa newe wakatukwa kwazvo. Ipapo vakuru vaMoabhi navakuru vaMidhieni vakaenda vakabata shanhu, vakabata shanhu yoku, shanhu yokuuka mumaoko avo. Vakasvika kuna Bharamu vakamu, vakamuudza mashoko aBharaki. Iye akati kwavari, Vatai usiku huno pano, ndino Ndikudzoserei neshoko, ndikudzoserei neshoko sezvandichaudzwa naJehovha. Machinda aMoabhi akagarapo kuna Bharaki. Zvino Mwari akauya kuna Bharamu akati, Vanhu ava vari kwauri ndivanaaniko? Bharamu akati kuna Mari, Bharaki mwanakomana wa, waZipori, mambo waMoabhi, wakatuma shoko kwandiri, achiti, Tarira, vanhu vakabva Ijipita vakafukidza nyika yose, zvino uya unditukire ivo, zvimwe ndingagona kurwa navo. nokuvadzinga. Ndokutendai Baba, ndokutendai Mutsvene neshoko riri pakati pevana venyu. Ndokutendai mazviita Mwari wamasimba ose, dudzirai kuvana venyu, ndimi munoziva zvamunoda kutaura navo, muzita raJesu, amen. Mayevi meda hapa, dora generation haichapata mahimu.

bless me so that you won't be cursed dai wanga uchigona wainyora pastatus yako yokungoti bless me so that you won't be cursed vana veisraeri vakasarudzwa namwari ndokubudiswa kwavakanga vachitambudzwa vachikanya zvidhinha nemati ndobva mwari afamba navo ndobva aita minana soimanzwa ndaachiti tiimbe songo yekuti anoperekedzwa neminana ndobva vaperekedzwa neminana pared sea ndobva vayambuka pagungwa dzvuku panga pasingayambukiki ndobva vapinda nemugwenga mudhezeti makanga musina mvura maipisa mairwadza mujecha mushusha mokuti hamufambike asi mwari vaifamba navo usiku vaisa shongwe yemoto masikati wesa shongwe yegore kureva kuti kupisa kwakanga kusingabate vana veisraeri haleluya saka pane pataverenga pekuti vakanga zvino vasara nefew kilometers kuti vasvike pavakanga va paine chitendero kana kuti dzidzo yamwari to the promised land ndo panofa murume anonzi moses Mozisi afa saka ine wei yekuti ine period yekuti vanga vari kuchema kana kuti vanga vari paquietness yekumirira the new leader who was to come out as who was uh, uh, Jos, uh, joshua ndo panomuka hondo nyaya yevanhu ye eh, vekwamoabi ndokuita mambo akanga ariko anonzi balaki balaki ndokunzwa runyero kupe kana kuti nhau dzinofamba ndokunge akatoudzwa kunzi vanhu ava pavakapfuura nako vakafambiswa neminana vakafambiswa namwari wavo Mwari wavo aiti kana vofamba vakasangana nehondo, hondo dzacho dzairwirwa naMwari muzita raJesu. Haleluya! Saka vakunosvika before Moses died, pane timu inonzi maAmorites vanga vari varimi Vakarwisana nevana veIsraeri asi vakakundwa. Ndava vana veIsraeri vakanga vakablesswa, they could not be cursed. Vanzi vanga vakakemba pedyo neJordani around Jericho ndokuita murume anonzi Balaki ndokurwadziwa angari muMoabite kurwadziwa kunzi vanhu ava vakakemba pavari ipapo pedyo nenharaunda yedu tikavaregerera vanhu ava vari kuita zvekulika chirungu chinoti they are licking like cows which licks grass kureva kuti vanoita zvekunanzwa vanoita zvekutoredzera kusasiya haleluya ndewapabata ipapo waizviita iwewe chawakavengerwa muno inyaya yekuti hauna chaunosiya ndiwo moti ndingadai vatoti nyaya yangu iyi ndaimo munomo vakatokuvenga vanoita kunge ndovaridzi asi havana chavari nacho vakakuvengera kuveimo muno wakagara izvozvo wakaita izvi hauna kana kumbotora basa ravo hauna kana kumbotora kumba kwavo uri kutorenda hausati paomboti ndokumbira kugara mahara vanhu ava vakazvigarira havo vari mukati memba dzavo vangogarawo paarea kuti takamirira tine kwatiri kuenda ndokumuka Bharaki zvikanzi ayewa vanhu ava vaita vakakuvadza maAmorites ava ndobva aenda ndobva anosheedza maMidianite zvikanzi iwe Midian wakarara zvako Hauna kunzwa kuti pane vana vemanhingiriri veveIsraeri vapfuura? Vanotipedzera maresources. Huyai tiende tinotsvaga munhu waMwari. Kune munhu anonzi nhingiri uko, tiende kwa kwa kwa kwa nhingiri. Kwa Balamu. Muporofita. Tinomuudza atuke vanhu. Chandadira apa ndechekuti vaziva kuti havakwanise kuenda panyama but zvoda spiritual. Hallelujah. Ndobva vatora twavakatora tunonzi tumasiniful appreciation. ndokubva vatakura tumiyetso yetso so kuenda kuna Balaam as if they want to go and give offering but yanga iri chioko muhomwe ndokuenda ikoko zvikanzi endai munomutaurira Balaam the prophet naiye Balaam pane yaakanga achiita yanga yamupa mbiri yekuti anokwanisa kutuka anokwanisa kutuka chituko chichienda vana baba nanamai i just want to tell you takamira ipapo nyaya dzako kuti dzive ipapo havana kuroiwa kwawakaita but pane munhu akapronounsa negative pane munhu akati iwe zvako hazviite but ndauya semuranda wamwari masikati ano chakanzi hachiite ndo chaakuzoitika zvakaita sezvanonoka newe ukatoti gore rinoichokwadi ndauya kuzochinja mindset iyoyo kuti zvako zvinoita nezita rajesu rega ndikuudze shamwari mwari ndoafamba nevana vaisraeri let me tell you ah, nezuro ndaive nekizneti Havana basa kuti mufundisi makachena kana kuti makaita sei achibva kunobata keke anosvika achibata kuti mufundisi wangu. Haleluya. Uchiti uri kutora uyu mwana kachiuya pamakumba achiti ndepano. Manje vana veIsraeri havana kuita zvamunoita imimi zvekuti munofungidzira Mwari. Kwamene vana vaIsraeri vaiita zvokuti vaiitawo kuita Mwari kuti Mwari nyama yamatipa nhasi hainaki haisi kuva yatikuda, toda imwe mhando yenyama yatinoda. Kana musingaderegedzai, tinoda kudzokera kuIjipita kwatanga chitodya zvakanaka. Haleluya! They were so, you know, they had freedom. yekubvunza mwari saka mwari aitovaziva kuti timira handina kumira zvakanaka haleluya ndoda kumboziva kuti kana wakunamata mwari so mwari vanotoziva kuti munhu anonitso pane mhando yemunhu wekuti kana achikumbira zvinhu zvake akumbire zvemangamanga anoti handei haleluya makambonera pane mwenyaya yekuti kana muchida kuita somuri mega mega mukazoti hamukundiziva paona musoro azvidi but pane anoti indoenda handii haleluya ndoyanga iri tembi yevana veisraeri haleluya haleluya balaki ndobva atuma munhu kwabalamu zvikanzi mudhara tauyawo tatumwa nabalaki zvikanzi matumwa izvi zvikanzi toda kuti mutikeserewo vana veisraeri vari kupi zvikanzi vakagara umo mumaomukona mujinga menyu ndiri muno muaround jordan vakesei kana mavakesa ndokuti tikwanise kurwa navo haleluya zvikanzi nabalamu aizviziva kuti timiri haripeseke chiona uone zvinoitika haana kuramba vanoda kuudza mumwe munhu kuti azvione ipapa timiri rakauya ne nemagifts akamora varamba nekuti dzokerai hanya ndokupinda pamuyedzo kuti chirarai panapa garai pano ndimbokwanisa kumbonamata mwari ndizvo kuti mwari vanoita sei kunebalamu uri profita waakumirira mazuva ekuti kuda kumboenda mangwana mwari vanomirira kubvunzirwa here kana kuti mwari vanotaurwa navo haleluya chamani mwari vedu ndimwari vari sovereign hapana pavanogara vasipo is there all the time but unonzwa munhu achimboti aiwa regai ndimbomirira mangwana rega ndikupe notisi iwewo shamwari muyedza ukauya aikona kuchengeta pasaidi kuti arega ndimbochengetei Zvinonzi resist the devil he will flee from you. Chiungarare nevanhu vane mazakotiri emumba. Eh? Mwari vanga vatomuudza kudhara kuti refuse handidi. But iye anoti amborara izvo iyi muno. Apa akafunga ende just imagine vanhu vawarara navo vaenzi. Muchabikirwa chikafu modya mese muchiona masaga emari kufunga kwenyu brother makati chii. Dzokerai nemari. Ah, nemadiro anoita vanhu mari. Inzwa makuseni akati chii. Ndikanzi akati mwari varamba kuti ndiende nemi. because vaida kuti balamu aende onotuka ako anhingiri kwako ako kwamoabi zvikanzi nabalamu ayo mwari varamba vachitisa enyu kwedu kana muri vaenzi kana mwari varamba ndopamuchatakura zvamwainazvo musiya kureva kuti kwakasiyiwa chioko muhomwe chisingatenderwi namai haleluya but what i need mwari wangu vanoti pakati peusiku nyaya dzawatanga idzi siyana nazvo haufanira kutuka pandakablisa ini haleluya vanhu vaino vaino tikaramba tichiverenga unonzwa kuti vaidzoka vachidzokera vachidzokera vachidzokera ikoko but pane pandinoda kuverenga pandinoda kutaura nezvako vana baba nanamai zvatataura zvezuva ranhasi gore rino wakafamba mwari pane vakakusvitsa handina kuziva kuti paupenyu hwangu pandiri kufamba ko ndadii zvandakuenda kumusha ndatadzei handina kutoziva kuti pane vari kutondivenga kuti ndasukirei kumusha handitombozviziva kuti pane vanotondivenga kuti ko ndaropafadzwa kusvika pano sei chamara hapasi ndoe pangu pane kwandiri kuenda ndichine kenani kwandiri kuenda vanovenga ngavavenge zvavo chandinodira shoko ramwari rinoti Kurangana ranganai zvenyu asi hapana chinobudirira. Aribere agadzirira for this festive his season. Handina basa negore rino kunyange makandiongera zvisingaite. Ndiri kuzotaura kuti ndinowa pabuda chete. Chandiri kutokukurudzira shamwari tanga watondiblessa pane kuti mundikese because handikeseke. Handitukike shamwari ndoda munhu anotaura kuti ndine nharo. handiroyeke chero mukange maronga zvamaronga hazvibudirire muupenyu hwangu ndandina jehovha vasingarari chamwari vanhu ava vaita zvavari kuita vana veisraeri vari bhizi zvavo chavavengerwa ndechekuti vakamborwirei hondo nemaamoraiti uri kuvengerwa ivovo kuti sei wakatenga mota uri kuvengerwa ivovo kuti sei wakarara magore rino Ndauya kuzokutaurira kuti kuna Mwari kudenga hapana chiri kuzokubata. Kunyange vakange varongana kuti anotsingwa, taura kuti handitsingike. Kana ndofamba ndinofamba semwana waMwari. Ndandakazadzwa neropa raJesu. Iyo gore rino zvangu zvinoita. Ari pairi ari kuti ndine nharo ndine mupfuuri chete. Chamakandivengera hapana. Na Mwari wangu ndi Mwari anondida, Mwari wangu ndi Mwari anofamba neni, Mwari wangu ndi Mwari anondigonera. Nyaya iripo ndeyekuti wavengerwa kuti wakakundire hondo dzemaAmorites, wakavengerwa kunzi sei wakatenga hembe yakanaka, wakavengerwa kunzi sei wakapromotwa iwewe. Ndauya kuzokutaurira shamwari, kuvenga ngavavenge I'm not cursed. I cannot be cursed. Shoko raMwari rinotaura kuna Genesis chapter 12. The one who bless you, I will bless that person. The one who curse you, I will curse that person. Ndauya kuzokutaura kuti musandikese. Mukanditaurira zviri negative zvinoita kwamuri. Ndaanochera gomba ngale ndiye anowira mariri. Kana zvitoma mukatumira ngazvirove vana venyu. Rwendo rwuno 2024. ndauya ndakamira pamugava nababa nana amai nyaya dzangu pana anodzipedza pana anondirwira ndakarara pana anondimirira ndakarara tamari vana veisraeri vanga vari kukembe but kuno kune hondo iri kurwiwa unonzwa mwari vachirwa vachienda kuna bhalamu kuti bhalamu yawatanga usaite Vomutauro vatiregedza shamwari vaingodzorerana mashoko ndisiko ndatuma kuvaroi vekwachivu kwavakanorangana kuti handei tonoroya sirivhia rwendo runo sirivhia ane moto kwavakati handei tinoona melodi rwendo runo melodi ane moto abatike kwavakati shira akangoyamuka bonda tosangana naye gore rino vanosangana nemubvuri Chena haasi kuzoenda ikoko nezita neropa ramambo Jesu. Variperi anoti ndanga ndachitya ndirega kutya shamwari Mwari vanokunda ndimwari vanokumiririra ndati bless me If you don't bless me, chamwari siyana nini. Ndachaunondiregera hapana. Zvawakatoona ndakabata hazvisi zvako. Kuya kwandakaita munyika munomu, handina kuya kuzotora zvako, ndakauya kuzotora zvangu. Ndine pangu pandiri kunokuwa ndine pangu pandiri kutora but iwo ndinengera kuti wasvikirei nepano haleluya iwe vana veisraeri vari murwendo taurira hama dzako kuti kana ndave ndiri parwendo handina kuyazogara panapa unovengerwa unzi wakauyirei unovengerwa unzi wakagarirei Ko ndadii? Ndine dzanguwo dzandiri kutorwa, ndine maamuraidzi angu andiri kurwa nawo. Imimi ndakatokusiyai nokuti ndakaona kuti muri bwinda ndihwe nemi. Zvapari je, Mwari wedu uyu watinonamata uyu ane manyemwe harare newe. Aiwa, handibatike ndichifamba zvangu so izvozvo pane mumwe museve iri kutokandwa so ichingorohwa so ichiri deflecta so ini ndichifamba haleluya i like mwari vanoti chandaropafadza hachikeseke chandinenge ndati ndechangu hapana anochirambidza ndiye mwari anoti kana ndavhura hapana anovhara when he close the door no one can open that door chamwari kana mwari wakakuti hongu no one can Staying in here, know about your life because he is the God of, of, of, of, of those who say our God is our God. Ukati Mwari ndewangu Mwari, ivo vanomira newe. Yeah? Havaitirwi zvezvekupindura and it's not a good of changing. Yes. That's why anoti I'm not a man that who can repent. He can exchange, he cannot change his mind. When he says this one is blessed, you will be blessed in indeed. Your territory will be enlarged. Kama nitaura kuti gore rino zvandakabata hapana zvinotsvedza. Kana inini ndichitenda kuti Jesu ndiwo Mwari, taura kuti Mwari wangu vanondimiririra. Hallelujah. Amen.

apa hondo dziri kusa uko that's why vaitaura kuti ndini ndinorwa hondo dzavo kana ukaona takuimba kuti mwari muri zuva redu ka hatisi kungoimba njee tina mwari vanotimiririra chamari dai ndaifanirwa kuva ndikadai ndakafa ndichiri muduku ramai vangu dai ndaifa musi wavakacheka rukufu tezvoka ndikadai ndakafa taura kuti handife haleluya dambudziko raurinaro nderekumhanyira makuru izvozvi pane umwe akatomhanya kunochi vakomana tapera bhanaka achaita atotuma kwabhanamu atina matira ngatinamate haleluya izvo aiwa mwari havasi kutaura izvozvo mwari vari kuti aiwa ndinokumiririra kunyange wakarara ndosaka uchinzwa achiti uyo anorinda kuti asina jehovha anorindira pasina Kana iwo anoti I shall not slumber nor sleep because all the days all the time vanenge vakasvinura ariko here anoimba namwari waisraeri anoti mwari wangu fambai neni pandinenge ndakakotsira ndisvinuriraiwo ndimi munovhenekera tsoka dzangu hauna kuiverengere kuna pisarema chapter number 119

taura kuti upenyu hwangu minana zvandinoita hazvisi normal zvaunofungiridzira kuti ndomararamiro angu akasiyana nezvaunofunga ndandina jesu anoita mysterious that's why uchinzwa kuti upenyu hwemunhu its a mystery haleluya iwe dai taidifainwa nepfungwa dzevanhu hakuna kwataienda You know the devil is a liar. Kunyepera. Kushandisa munhu waMwari. Ndauya kuzokupa notice sometimes uchenjere kuti mauchafamba unofungidzwa kuti munhu waMwari iye achishandiswa. Munoti dai Balaam akashedzera otoko huyai maIsrael ndoda kukunamatirai panapa I have got a, a, a, a prophecy which has come imi motomhanya kuti regai tiende kunogona Mwari shoko raMwari rinonzi vachauya vakasimbira makushe hwai idzo dziri mbudzi haleluya hanzi havasi vese vanoti mwari mwari amen so be careful kwamuchanopinda unosakuti ah, kuno kunonakidza nokuti kuri organized tikangoita two minutes tinenge tatopedza iwe uchainitiate i like vana veisraeri vakaramba vakamira najehovha wavo weisraeri rwendo huno ndauya kuzokuingarecha shamwari haikona kuputsa chirongo wasvika

haleluya kana dai mava murimi vanoisraeri mapinda pakadaro waimba tinaye mwari weminani amen kuti tinaye wezvishamiso mwari anoshamisa ndiye same god wandiri kutaura munhu wamwari kuti iyeye mwari akafamba nevana veisraeri that is the same god chavanoda chete vanoda kuvimbwa navo chavanoda chete vanoda kufambwa navo ndauya kuzodhingirei hapana pase munhu wamwari rwendo rwuno hapana chiri kuzokubata rwendo rwuno hapana chiri kuzorwa newe

haleluya hatikurirwe newakaipa izvi ndatopedza that's mgidi now i want someone to pray i want you to declare kuti iko zvino izvi i will not be afraid when i'm sleeping i will not be afraid when i've got a gene i will not be afraid when i'm doing my things kune mutariri

Ndaonyika nekuzara kwayo aripo pese. Chimwe ndinozoda ndakaona zibhazi zihuru pese kana richiuya so. Ndakapane rimwe zindege randakanzwa rinoti kana rakusumuka so rinoti koto koto koto koto koto koto. Because rakakura pasi panondengenyeka. But iroro nekukura kwaro rinongozara paoro tambo. Harizare nekuno. Mwari wandiri kukutaurira iyeye ari kuUK right now, ari pano right now, ari kuAsia right now, paRussia pari kurwa hondo akatomira aripo. Chamwari ndati ndoda kutombonamata womutaura kuti Jehovha I can see you are big. Hapana chinokona kana ndave paneme. Chamwari taura kuti handitokike declare your life, life right now. ndikosvikira yakaupenyu kako sokuti mada kuenda aiwa makandiiona mukafungidzira kuti muchachera makomba mukabudirira ndimi makuzowira kwaari ukaramba uchiiverenga unonzwa kuti balaki akazvigokera motomuziso chomarikana watanga hondo neni ndiwo unoenda kumatero

mwari wako vanokurwira mwari watonamato vane vanga vatonyora mameseji zvikanzi zvakwana mazpp aya yakapera

utauro kuti hakuna kwandinoenda ndiri sei ndau ndazvinopedzerana ndine mwari wandinonamata anondimirira tamwari vanopedzerana ndisiko ini ndakagara ndiri kuno tamwari wandinonamata muhombe ayayayayayaya noka nyadzi dzinokunda rufu so dai vainyara vaitaura kuti haa izvi zvivanhu izvi hazvitaurike izvi ndapa nekare kwavakaenda ndofunga balamu akataura kuti iva vanhu avasiyana navo avabatika ndauya kuzokutaurira rwendo runo chitotaurira kuti handichabatika vavatadza 2024 2025 ndoita fly ende vakati amunyamu putse putse ndienda budo ndiye kwandoenda enda mwari vakatomira unozoti hanzi vakarangana vakati panidza toda kumbogadzirisa nedze nyaya idzi ini handiko but varoti toda kumbogadzirisa kuti tione toita sei aiwe hapana kutamba namwari uyu this god When I'm blessed, don't play with me. Andikeseke. Munoita nzara kumba kwenyimi. Pamusaka pekutaura zita rangu. Mbotaura kuti zita rangu haritauri. Let me declare right now. Munhu wese akuita payment kurinoyo. Let me declare nezita raJesu, kana Mwari muchitinzwa, vana venyu ava ngavachiwana zvavanoda nezita raJesu. Ndiri kunamata semuranda wenyu Mwari kuti vana venyu havachatambudzwa zvakare. No more fighting against them. Anovamukira ngaamukirwe nemi. Hallelujah. Amen. Thank you so much. Hallelujah. Iwe uri munhu mukuru unozozviti you are a peculiar generation. Prince and princess. Iwe mwana wamambo. Zvino zvokuti mwana wamambo munoenda kumwe chishona. But kana takuenda spiritual mwana wamambo mutongo wokwese kwaanoenda. Yes,

vanopedzisa basa ravakatanga mwari vedu havasi mwari vanokudikana amen balaam akaita munyama akatozobataniswa nenyaya yecorruption kana taakufamba tisaite corruption vana baba nanamai usabvume kupinda mumoto nenyaya yemari Yaa ini ndinogona kunomupamburisa uyu mari zvakanyanya rega ndimhanye inini. Mwari ngavambotibatsira timbomira zvechomo muhungu. Mboramba kuti pese pawasvika wangoburitsa mari. Ramba. Dzimwe mari dzinopira nekuburitsa choko muhomwe pausingambokumbiri. Amen. Kuona uri munhu akarenda kuburitsa anokuburitsa mari pese pese ndipe mari yacho ndopota ndichikunamatira ndopindura unondifonera kana waakuru panguva yakaoma amen imbodipenda namwari when you get in a situation depend upon this sovereign god umboti mwari i depend with you amen, amen. ndava pamwe patinokurumidza kunoita masolutions acho anotikosta amen kutora kuti mwari ndini muri zuva redu handina zvandokwanisa kuita kana musina kundimiririra saka naizvozvo ndimiririrei amen, amen. Hallelujah. So she knows blessing and the case is good. Zvine ma consequences. Munhu akablesswa asi wokutamba naye. Ukaona vanhu vakutuma kuti ngatinyeyi munhu akablesswa ramba.

kuti vadii eshe eshe koyakikikie futi mai ngaa makazoona zvavakaita kuti aa munhu wamwari ipapo tadi kuzotaura mumanheru ndozvindaita busy paita vaenzi pane mwana ari kutambisa foni yangu Hunyarari. Ndaa munhu akableswa hataurwe. Unozvidanira kutukwa. Amen. Munhu akableswa haatukike. Chituko chawaita munhu iyeye akableswa chino backfire kuya kwauri direct. Bvunza Mordecai. Mojeka yanga akableswa hamani ari busy kunodai so paari kutofungidzwa ndeye achaita mambo kana kuti achaita jinda ramambo iye ndiye akazove muslavari waari kutaura akave jinda ramambo saka zvimwe zvinhu vanhu vamwari tinozviparira amen nyaya yekunyeya mai vako vaye Vaka blessed havanyeki. Musi waunonyeya amai vako manyerwa uchaitwa nevana vako uchachema. Ndakudza kwaona vana vako vakunyeya zvakatanga newe saka zvimwe zvinosiyana nazvo ndati amai havaite sei Baba havaite sei? Ndikubvunzwa uchiti chimudhara ichi. Mwari wavakada. Wese wavakada. Kana wakaenda wakati Jesu ndava mwana wenyu pindei moyo mangu. Musi iwoyo Mwari vakatotanga kupinda basa.

Vana venyu kunyange vafamba pese pavari Mwari vachengetedzei ndagara ndatsiura varoyi ndagara ndatsiura vavengi ngavasatambe nevana venyu moto wedenga ngaoneke munharaunda yevaroyi wese anotsvaka zano rekukesa vana venyu baba makafa mukamuka mukatenga umwe neumwe neropa mukati ndine mutariri hakuchisina anodzoka achiti ndarwara hakuna anodzoka tichiti a ah, ndo mafambiro azvakaita nokuti imi mwari hamurari hamukotsiri ndaakuchidimbura misungo yese yakatehwa nevavengi nezita rajesu uko kwavanorangana aiwa ngavarangane zvavo ndava havana chekuita asi hakuna chinobudirira muvana venyu baba nezita rajesu nhasi ndagamuchira ropa renyu naizvozvo ngari vakomberedze ngarifambi navo muzita rajesu amen